As a retired slay queen, makohyia retired slay king a kyerɛ sɛ yɛaka yɛn ntoma bɔ ano ano no. Na ɛne san ɛnɛ ɔhema mebɛyɛ fufuo paa mbɛbobɔ fufuo paa ne Ghana nkate nkwa me adi nyasɛm ketewa. Ɛne mehyɛ aseɛ mehono me nkateɛ kama de sigya so ma ne hono ɛne ha yi. Mekyekyɛ me sɛ me makaka duro ne me garlic ne ho korɔ no ba mako ayaya mekeka ne nyinaa bɔ mu kama gyeene wɔ mu ae. Me blende kama ne madi kan so anoa me ntoos na sɛ me blende me ntoos nso. Wei yɛ prɛko nan kama ae na mete sɛ medi beef ɛne nantwie nan ɛno kyɛ sɛ na ɛyɛ den nti na manoa dada a mekeka bom na kyɛ sɛ me nneɛma a me blend nyinaa mekeka bom kama ɛhɛ yɛ seasonings a mede gu ho wohwɛ captions na nyinaa gu hɔ a kyɛ sɛ wobɛtumi ahwɛ so ayɛ bi a no meyiyi m'ani ama no aben kama na mehyia papa na meyɛ madwe sɛ papa me no maretae na nneɛma nkɔ yi ama me na ɔsɛ ɔmi so maretae na mmom kakra wɔ me honam sɛ na ɛyɛ sika na ɛnɛ yɛngo fufuo ni ɛna sɛ papa yi yi sika sɛ eto fo mehwɛ ntina mi sɛ ne me sɔpra sɛ papa yi ɛna wohwɛ deɛ atwa gua nso na sɛ mede tomato paste atom ahwie ntoos a mayam nyinaa agum wei yɛ fish akyɛ sɛ mempɛ sɛ ɛbɛtete nti later koraa na mede tum ama nkwan bɛyɛ hwam ankasa a papa yi pie na me sɛ ne me sɔpra sɛ papa yi paa ne fufuo na ɛha nso ɛsɛ me nkwan adi ka de ama mahwie nkate a mahono ne nyinaa aka magum de nyaadoa ne kyɛ sɛ nkuruma gugu ani ama no ayɛ akɔnɔ nkwan yi deɛ ɔhwɛ a ɛnyɛ easy ah woni kaprɛ as a slay king and fa ho ma Jimmy mpɛn sɛ hu bia wɔ ha ɛnkwa anaa sɛ nika nika nika nika afɛ de me start yɛ sɛ na me wɔ duro sɛ tie ni kakraka bi me ni ahoɔden ne ne me start dwa abankye di si gya so kama na ne me kɔ fa wadue wɔ ma kakraka bi me di bom ne ma tena ase ne ma wɔ baako ne ma sɔre gyina ne ma apim apim eh shout out to ɛma a mo timi di wɔ kama mo kunu ya ma mo kunu ma mo fa mo ni agorɔ mma ne yɛ adeɛ ɛne ne me yi me ne ne me sɛ dabi bapa obi a obewu a me ebe sɛ me di fɛ de me brɛ me ho ne de atwa gu nso yɛ Ah wo ka mɔta kyɛ sɛ ɛnɛ ɔma taage no wɔ ha wokɔ tiktok ne instagram baabi ɔwɔ hɔ ɛnɛ papa ɛbaa yɛ waduro hyɛ ne mɔtuo mu ketekete wɔtumi de hyɛ wo baage mu de si wo mpa so de hyɛ wo nan koko mu ɛwɔ fufuo a m'ani abere me ho ɛnɛ na megye waduro nsɛ ɛnɛ na mes ah mɛwɔ fufuo ɛnɛ mewɔ fufuo wɔwɔwɔwɔ one minute me fufuo ayɛ sɛ kama wɔahwɛ waduro yɛ akɔkɔ pɛ bi tɔ wei wotumi de hyɛ wo baage mu de kɔ burokyire aburokyirefoɔ na mekasa ma mo yi waduro na sɛ nikanika ketekete ne hyɛ mɔtɔm nam sɛ wei ma aware a mbae deɛ mabɛnya ni mekɔ nso a mɛsan de m'ade akɔ a m'ani abere me ho ɛne mfofo na ayɛ nikanika fɛfɛɛfɛ mede bɛdidi paa as a slay queen a retired slay queen paa ne retired slay king a yɛni abere yɛn ho sɛ deɛ ne sɛ aka hand to mouth yɛbɛnya bia yɛbɛdi a yɛni abere yɛn ho ne fufuo na meyi no akɔno akɔno a w'ani gye ho ayɛ ano ayɛ bi adi a w'ani gye ho ano ayɛ bi adi ewiase mmedi kyɛ bi ne ne megu m'adeɛ so paa wɔahwɛ nam egu wei so a ne sɛ yɛn amɛbɔ berɛ bia wɔ ha mɛnam m'ani abere me ho sesa nkwa ani di fufuo nyinaa gum nam si yɛdi awie wɔkyena papa san kɔpɛ sika bra yɛyɛ nsa ani a m'ani abɛ mu ɛne fufuo na atwa gue a ayɛ ano ayɛ bi adi meda ase bebree sɛ ɔhwɛ me w'ani gye me ho ayɛ ano afolo me all social media platform ne ayi nsɛm kwa wopɛ a woka mɔta ne namba agu me caption no ase hɔ a bye bye